Jiena naħseb li għandna l-garanzija tas-suċċess. Għax fejn hemm il-kollaborazzjoni, fejn hemm ir-rieda u l-viżjoni, dejjem ikun hemm suċċess. Jiġifieri din hija l-garanzija s-suċċess li nara l-awtoritajiet tagħna flimkien b'viżjoni waħda, innovattiva u kreattiva, Dawk huma l-ingredjenti għas-suċċess tagħna u naħseb allura bir-raġun ngħidu li t-turiżmu qiegħed fl-aqwa tiegħu, mhux vera, Ministru? Jekk Alla jrid, b'inizjattivi bħal dawn, it-turiżmu tagħna jkun ħafna aktar fl-aqwa tiegħu. Il-viżjoni wara l-idea li attività li hija suċċess u ilha snin issa suċċess, Sindku, issa tingħata, ngħidu hekk, trid titla' fuq livell ieħor, Hija l-aqwa mod ta' kif aħna nassiguraw li jkollna sostenibilità fl-affarijiet, jiġifieri li l-affarijiet ma jsirux għal dakinhar u għal ftit tas-snin u jieqfu, imma meta inti tirrenova u ttella' dejjem fuq livell ieħor l-affarijiet, inti għandek iċ-ċans li tkompli tkun suċċess sena wara l-oħra. U naħseb li l-idea li ħarġet mill-Mediterranean Tourism Foundation huwa l-aqwa mod ta' kif nassiguraw li din l-avveniment annwali tal-Birgu Fest jibqa' tassew avveniment imfittex, imma mhux imfittex biss mis-suq lokali jew imfittex biss minn dawk it-turisti li jinzertaw ġewwa Malta, imma jibda jkun imfittex ukoll minn turisti ġodda. Aħna rridu dejjem inħarsu lejn kif irridu nkabbru s-suq tagħna. Is-suq, aħna m'għandniex il-critical mass li għandu ħaddieħor għax aħna aħna li aħna, mhux veru? Allura rridu nkunu innovattivi ta' kif nistgħu nattiraw. U naħseb x'hemm isbaħ milli dan l-avveniment imdawwal ta' kull sena ġewwa l-Birgu jingħaqad ma' l-avveniment dinji li l-Indjani jiċċelebraw propju għal din il-festa tad-dawl għax fl-aħħar mill-aħħar Diwali hija festa tad-dawl, hija ċelebrazzjoni tal-ħajja, hija ċelebrazzjoni tar-rebħa fuq it-tajjeb, it-tajjeb fuq il-ħażin, id-dawl fuq id-dlam. U allura naħseb li huwa l-aktar mod innovattiv u kreattiv ta' kif nistgħu nġeddu u nsostnu u nkabbru l-festa ġewwa l-Birgu tad-Dawl ma' dik il-festa li l-Indjani kullumkien fid-dinja, mhux ġewwa l-Indja biss, jorganizzaw. B'dan il-mod jiena konvinta li ħa jkun hemm numru sostanzjali ta' turisti Indjani li Malta ħa tattirhom u jekk nattirahom darba, konvinta, kif jiġrilu kulħadd, kull min jiġi Malta kapaċi nisirqulu qalbu. u allura l-kelma timxi u allura anke is-suq turistiku tagħna jkun qiegħed ikun qiegħed jiġġedded. Imma wkoll hemm filosofija oħra wara dan li qed isir, il-filosofija importanti tal-Mediterranean Tourism Foundation li filwaqt li tfittex permezz tat-turiżmu li toħloq il-prosperità, imma toħloq ukoll opportunità ta' fejn in-nies jiltaqgħu ma' xulxin, nies ġejjin minn kulturi differenti, nies li jibnu relazzjonijiet u allura għall mhijiex biss innovazzjoni biex insostnu l-Birgufest, mhix biss innovazzjoni biex inkabbru s-suq tagħna imma wkoll għandha l-għan li filwaqt li li nkattru l-prosperità nkunu qed nassiguraw li dan il-pajjiż jibqa' jimxi fuq il-folosofija li dejjem kellu minn missirijietna li jkun pajjiż ta' paċi, Għax ilaqqa' n-nies flimkien, kulturi differenti, nirrispettaw lil xulxin, nagħtu dinjità lil xulxin fl-aktar mumenti fejn bniedem ikun qed jirrilaxja, fl-aktar mumenti fejn in-nies ikunu miftuħin għal xulxin. U allura jiena nawgura lill-Sindku u l-Kunsilliera tal-Birgu suċċess. Nawgura wkoll ħidma mill-aqwa lill-Mediterranean Tourism Foundation f'din l-innovazzjoni u f'din il-viżjoni, imma lilek, Għażiż Ministru, li qed tkabbar l-orizzonti ta' dan il-pajjiż, tas-settur tant importanti biex pajjiżna jkun tassew dak mod tanġibbli. Mhux ngħidu aħna Pont ta' Paċi għax qegħdin fiċ-ċentru tal-Mediterran u qegħdin fil-cross roads of salib it-toroq ta' kulturi u kontinenti, imma b'mod tanġibbli tassew inkunu qed iwettqu dil-missjoni li jiena ngħid tawilna missirijietna imma ġiet ukoll minħabba l-ġeografija li għoġbitna ġġibna hawnhekk. Nirringrazzjakom.